Ýeterje bolýar ol geçiniň şahy. Gaýrat edip başgarak gürrüň edäýeliň. Irden bäri ýüz gezek diňledik şaýdymy. Ýüz däl-ow, ýüz üç! Garynja, senem Aýdy, Günni, Söýdüm ýa Köýdüm diý, başgarak aýdym tapsana. Bular meni dost kabul etdilermikä? Birki gezek ýalanam-a sözläpdim. Aý, hany göreli, ýatyk galandan atyk gal diýipdirler. Tilkini awlajak bolan mäjek ertir bizi awlajak bolar. Şoň üçin mäjegiň temmisini özüm beräýmesem. Özüm-ä gorkamok weli, siziň aladaňyzy edýän. Ýeri bolýa, gep süýji, samança ýok güýji diýipdirler. Ýörüň bir işiň başyny tutalyň. Barmagyň bilen ýer dyrma weli, boş durma diýipdirler. Men-ä ekin ýerden galan gaçan bugdaý dänesini gözlemäge gitjek. Men ýalňyşypdyryn. Bu ýyl özüm ekin ekjek, özüm suwarjak. Hasylyny bolsa göle bilen, garynja bilen, şeýle hem möjekden gorkmaýan geçi bilen paýlaşjak. Indi men akyllandym. Öňki tilki ýok indi. Güle dos, güle dos. Ýeri galynja, bu nä boluş? Hany bir demiňi dörse, näme boldy? Neme? Tilki! Tilki! Indi näme bolupdyr tilkä? Ol işläp ýör. Şu wagt gözüm bilen gördüm. Täze hokgalaň ugruna çykandyr-da? Ýok, ýok. Oň garaçyny, hasylam biz bilen paýlaşjakmyşyn. Hawa. Öz iýjegini ekip iýse-de biz bilen paýlaşan ýaly, degme goý işläbersin. Kömek etmersmi? Meň-ä işläsim gelýä. Haý, garynja, bärde tilki hakda gürrüň gidýä, anyk göz ýetirmän hiç zat edip bolmaz. Onda näme edeli? Ýör, geçi bilenem bir maslahatlaşyp göreli. Maslahatly biçilen don gysga bolmaz diýipdirler. Gaýyp barma diýdi ýaşuly sahy. Geferje bolýar-ow geçiniň şahy, Goý, barma diýdi ýaşuly sahy, Geferje bolýar-ow geçiniň şahy. Geçi, O-how, geçi! Bimaza edýän däldiris-ä? Heh, bimaza edýäňiz diýsem näme, yzyňyza gaýdaýjakmy? Hi-hi-hi-hi-hi! Etjegiňizi etdiňiz bimaza. Gaýdyberiň. Ýeri, eýgilikmi? O neme, tilki? Boldy, boldy, düşnükli. Tilki bar ýerinde gowluk bolmaz. Köp sag boluň, habaryňyzy eşitdik. Gaty gowy habar eken. Çaý içesiňiz gelse, hanha, taňkada çaý bardyr, içiberiň. Yzanam diňle-dä. Müňkürlik o diýen gowy zat däldir, geçi. Belki düzelendir indi. Men-ä tilkiniň hokgalaryndan ýadadym. Hawa, öňler menem allandym. Çünki o wagt sadadym, indem şondan ýadadym. Çykyp bolmaz kadadan. Nätdim, heh, şahyram bolýan häzir men. Gözüň bilen görseň, senem ynanarsyň düzelenine. Ýeri bolýa. Nämedenmiş siziň ýagşyzadaňyz? Paýhas siňir tilki. O şu wagt ýer depip ýör. Özi ekin ekip hasyl ýygnajakmyş. Hasylam biziň bilen paýlaşjakmyş. Sizem ony aldyňyzmy? Ol eýýäm gara der bolup işläp ýör. Ýeri bolýa, hasyl ýygnaberende bararys-la bizem. Berse alarys. Ine, size gül ýaly maslahat. Garynja-ha gidip kömek edeliýä. Taýyn zady alyp gaýtmak bize gelişenok. Kömek edibermeli ekeniňiz-dä onda. Tilki bar ýerinde, men ýok. Ýöne hasyl berjek diýse başga gürrüň. Garynja, bir tarapdan geçiňkem dogry, öňem bizi al allamady. Onda näme edeli? Ýör, bizem synlaly, şonda oň niýetini bileris. A men gitmesem näder? Dogrusy, tilki dişläp ýören görsem, özümden giderin diýip gorkýan. Sen özüňden gitseň, men özüm göterip alyp gaýdybererin. Tilkiň işleýänine ynanman otyryn welin, seň göterip alyp gaýtjagyňa ynanaýsammy, Kam? Heý, Hudaý jan, men düýş görýän öýdýän. Düýşden açylmaly, açylmaly! Ýadamasyna ýadadym welin, zähmet çekmegiň aýratyn lezzeti bar eken-ow! Bu giden ýeri özüm agdaryp çykdym. Göle dag göräýse, baý begener-ä! Aýdýan ýok, Menem olara ýagşylyk etmeli-ä. Ahyrynda hasyl ýygnap beremde-hä ynanarlar maňa. Ine, görýäňizmi, o çyndanam eden ýalňyşyna ökünipdir. Meň pikirimçe-de şeýle. Tilki görünmek üçin-ä munça kynçylyga döz gelmeli däl. Men-ä gözüm bilen görsemem ynanamok. Tilki däl bolaýmasa, serediň, Şaham bar ýaly-la. Ýok, ol hakykatdanam hut tilkiň özi. Garynja, meni göterip akitmäge taýyn bol. Men ynanyp bilemok. Sen göterjegiňe ynanyp başladym. Ýöne mekirje tilkä entegem ynanamok. Men-ä dözemok. Ýeke işlemesin, baryp kömek edeýin. Onda menem kömekleşjek. Ekin ekmek üçin meňem bir tanşymda gowy tohum bar. Şony getirjek. Özem tilkiň öňki getiren ýerinden getirjek. Düşünensiňiz-ä? Garaşyberiň. Aý, ýok-laý, bunara peýdasy ýog-a. Ýene bir ýerde aldanyp gelerler-laý. Soň ýene bar zady çözüp bermeli, geç. Waý! Tilki baý, Barmada. Kömek gerekmi? Aý ýok. Meň-ä sizden kömek soramaga ýüzüm ýok. Bu gezek ýöke özüm işlejek. Siz bilen bolsa harman paýlaşaýarys. Biz beýdip seň harmanyňy bölüşip bilmeris. Gel gowusy bizem işläli. Wiý, ýogsa-da geçi nirde? Eşdişime görä, möjek şu töwerekde ýene duzak guranmyş. Näme? Oýun edýäň gerek? Ýok, ýok, çynym. Ýeke bolsa-ha. Möjek lak-luk atar ony. Ýörüň, dörew geçin tap, habar bereliň. Gijä galan däldir-dä?

Ine indi sen meň elimde. Neme, men halas etmedim ony. Leýlekler halas etdi, men däl. Ine, diýmedimmi size? Tilki, sen näme gürläp dursuň? Geçen gezek men halas etmedimmi seni? Baryň, öz işiňiz bilen oluň. Bu siz taşlak gaýtdy. Siz hem indi muň arkasyny almaň. Goýber ony! Öz işiňiz bilen boluň diýdiba. Geçi bilen özüm hasaplaşaryn. Agzybire Taňry bir diýipdirler. Biz agzybir bolsak, etjek işiň bolmaz, Möjek baý. Gelmäň ýanyma! Gelmäň ýanyma! Ýeri möjek dost, gaharlanmaňy bes et. Gaşlaňy ýokaryk galdyr. Indem biraz ýylgyr. Indem şu ýerden güm bol. Bermerin! Duruň-how! Ýeke-ýekeden geliň! Waý! Waý eje! Wah, dostjan. Entegem biz wagtynda geläýipdiris. Sürüden aýrylany gurt gapar diýip aýtmadylarmy saňa? Mäjek gapdy meni. Gurt däl. Bir zat bolandyr öýdüp gaty gorkduk. Tilkiden başgaňyz sag boluň. Meni halas etdiňiz. Tilki bolmadyk bolsa, biz seni halas edibem bilmezdik. O nähili? Möjegiň ýene-de duzak gurup ýörenini bize şol aýt. tutdy. Aý, zelel ýok-la, sizem meni halas etdiňiz-ä. Bagyşla, tilki dostum, ilki dostum, ähli zadym seňki dostum. Sen gaty gowy-laý. Hawa, öňem köp aýtdyň-a. Ine, şeýdip bularyň dördüsem jebisleşip, agzybir durmuşda ýaşapdyrlar. Hemmesi bileleşip ekin ekipdirler. Hasyllaryny deňje bölüşipdirler. Haýsydyr biriniň üstüne howp abansa,